mwathani agocwo rĩtwa rĩakwa nĩ suleimani njerũ wa werũ nĩ honokete na ngenda kristo nĩ tondũ wa kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa moyo wa tene na tene ndungataga thĩinĩ wa kanitha wa ack st thomas cathedral Tigai tũhoye. Ngai mwene hinya wothe, nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũthaitha wararianagia na ithuĩ, na reke Mwathani Ngai kiugo gĩaku gĩkorwo na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Kiugo gitũ gĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama ikũmi na inya mũhari wa ikũmi na ithatũ na ikũmi na inya. Nake Musa akĩmacokeria atĩrĩ, tigai gwĩtigĩra mwĩyũmĩrĩrie nĩ mũkuona maũndũ marĩa mwathani egwĩka nĩguo amũhonokie ũmũthĩ. Andũ aya a Misiri mũrona ũmũthĩ, mũtigacoka kũmona rĩngĩ. Mwathani nĩwe ũkũmũrũĩra, na inyuĩ mũtirĩ na bata wa gwĩka ũndũ o na ũrĩkũ. Kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ kĩenda gũtũmĩrĩria na gĩ- kwenda gũtwĩra atĩ mbara nĩ ya Jehova. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkuona kiugo gĩkĩ kĩratũmĩrĩria na ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciumaga thĩinĩ wa bũrũri wa Misiri. Na Musa akĩmeera atĩrĩrĩ, atĩ matikae gwĩtigĩra, nĩ tondũ Ngai arĩ hamwe nao. Na kwĩ maũndũ amwe a ciana cia Isiraeli

Nĩ tondũ Jehova arĩ wa kũmarũĩrĩra. Na mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ na maũndũ tũkwenda kũigua kiugo ũrĩa kĩrenda gũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda twĩyũmĩrĩrie na tuge atĩrĩrĩ atĩ Ngai arĩ mwena-inĩ witũ tũtigũtuĩka ma kwĩrũĩra nĩ tondũ Farao rĩrĩa onire ciana cia Isiraeli nĩ ciauma na nĩ ciathiĩ nake akiuga atĩrĩrĩ atĩ nekũmagĩra rĩngĩ na rĩrĩa athiaga na mbere na kũmagĩra Kwĩ na ũndũ ũmwe Falaũ atamenyaga, atĩ Ngai arĩ mwena-inĩ wa ciana cia Isiraeli, na ndaarĩ ahote kũmakinyĩra. Na mwena ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩ na kaũndũ karĩa ngai enda, arenda gwĩkĩra thĩinĩ witũ na arenda kũtwaĩra atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ngai arĩ mwena witũ tũtikwenda gũkorwo andũ magũkorwo na guoya nĩ tondũ ngai nĩ egũtũrũĩra mbara ciothe Na maũndũ-inĩ me mothe Ngai no arĩũka na nĩ getha atũhonokie, nĩ tondũ twĩ ciana ciake no arĩtuĩka wa gũtũhonokia, o ta ũrĩa ahonokirie ciana cia Isiraeli. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ngai no agũthondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra ciana cia isiraeli nĩ cionaga ũtaka igũkua nĩ cionaga ũtaka ngai atathondekete njĩra no ngai nĩ okire akĩyonania na njĩra ciake na akĩthondeka njĩra na nĩ getha ciana cia isiraeli cituĩke kungwo- cituĩke cia kuma thĩinĩ wa ũkombo wa misiri Na mũthenya wa ũmũthĩ Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ no aroka kũreta njĩra ya gũtũhonokia thĩinĩ wa bũrũri, no aroka gũtũhonokia thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ, no aroka gũtũhonokia, no arareta ũgitĩri nĩ tondũ Ngai nĩ athondekaga njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Ũndũ ũngĩ tũkwenda kũthoma Thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ, ciana cia Isiraeli nĩ cionaga ũtaka ciarĩ nduma-inĩ, no Ngai endaga kũmonia atĩ matiarĩ nduma-inĩ, no nĩ amaretagĩra ũtheri na nĩ getha matuĩke ma kũhonoka. Na mũthenya wa ũmũthĩ, tũtĩ nduma-inĩ, no ĩndĩ twĩ ũtheri-inĩ ũrĩa tũkwenda thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ tũnine ngarari nĩ tũnine gũkorwo atĩ nĩ tũrenda kwĩyonania atĩ twĩ na ũhoti no tũmenye atĩrĩrĩ ngai ũrĩa tũtungataga ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ egũtũrania njĩra ĩrĩa tũngiumĩrĩra na nĩgetha atũhonokie na tũtigũkua no ĩndĩ nĩ tũgũtũũra na nĩgetha tũmathage na tuonanagie mawĩko ma ngai akorwo wĩ thĩinĩ wa gĩkaro kĩu ũrĩ nĩ ũrona ũtako ũgũkua ngai arakwarĩria arakwĩra atĩrĩrĩ ndũgũkua ĩndĩ nĩ ũgũtũũra muoyo na nĩgetha Ũmathage na ũte- ũ- ũthiage na mbere na kwarĩria kiugo kĩa Ngai arĩa marĩ muoyo na nĩgetha ũmekĩrage hinya onamo. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩa Ngai angĩka, mũndũ wa thĩ no aremwo mũndũ wa thĩ no aremwo nĩ gwĩka maũndũ arĩa ngai ekaga no twĩ na mwena wa ngai ũcio Nĩwe atũrũagĩrĩra na agatũnengera ũhotani. Toguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩgwatĩre kĩrathimo kĩa Ngai, twĩgwatĩre ũtonokio wa Ngai, twĩgwatĩre ũtonania wa Ngai na nĩ getha atũretere kĩrathimo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen.